के थिए ऊ ओकरे लग कहबै घूर धूर बजा लै ला बाप रे अते कहीं जाल हेतै ठंडीमे अरे बहिन तोरी बहिनी के एते कहीं जाड़ भेलैया कहले कनी जाड़ो के जोगाड़ करतियै कतौ आगि छा कतौ भेटै नहि छै बड़ जोर जाड़ होइ छै एतेक धुनही लगल छै बहिन आँखि आँखि नहि देखाइ छै कतौ जाड़ से तऽ सरद करै छै सदगर तऽ होइए केना निकलल हँ तोइ जाड़मे हमरा आरके अपने जाड़ होइए हम तऽ कहै छियौ छौ से गाम घुमि एलियै एकटा आदमी बहाल नहि निकलै छै सोझे की कहबा एकदम ए जाल में जाल के जोगाल भऽ जेतै भैया हँ चलऽ ने जाड़ के जोगाड़ हेतै जाड़ के जोगाड़ किया नहि हेतै तऽ होइए कते जाड़ होइ छै हँ तऽ जल्दी जाल के जोगाल कऽ लऽ ने भैया हँ हँ जाड़ के जोगाड़ हेतै चलऽ ने जाड़ के जोगाड़ नहि करबै एते ठंडी में

साला रात में के बियाह करते थे वह तो हम कह लिया तू कैसे जोगाल कर दे छो त हम तो ऊ जोगाल के बात कर ले छे तू तू आग के बात कर ले छो अरे तू जोगाड़ करी तो हम कहली आज तक के टाइप लेते जाड़ नहीं हेते हम तो छोड़ा के जोगाल ले गेल छे हम न जोगाल कर लिए ले गेल छे त तू घुला के बात कर ले छो आग के बात कर ले छो हम बिहार के बात कर ले छे हो हैं तो अखन रात में के बियाह करते अखन हैं

हम आगि नहि आबै छी जो ई बुलवा हमला परेशान कर के लाइक दे छे ई खराब आदमी हमला जलना लावे ले पठा देल के ककल बाली झाली के जलना ला दे छे मारते ना ए में एकदम गाल पड़े छी ककल के हम बाली में छोजा ये ये खाली छी काटी काली छी गो

ई छोला तोला जाल ने है छोला अभी तो हम हइगे काबे छियो आ कथी के छै जोर से ले गेल छले ने हमरा ओकरा खातिर हम एनाहिते चलि गेल छले लेकिन जार तो हमरो हे छै तोरा खाली ए जाल में खाई थी हावी छिला खीर बनल छले मैं आइ खीर बनेने छले ना बाप ले

बूढ़ पुरान के लेल बड नीक घूर कऽ देलकै बाप ले तोलो जाल है छै हँ हँ जानै छी ने बूढ़ भेलियै आब शरीर में ताकत नहि ने छै ओते तब ए जाला में बूढ़ पुरान लोग कथी ला निकले छ तो अबे, बाध बोन देखऽ पड़ै छै ने एखन फसल और लागल छै ने बाध में मजो ने लगे ने छ दो दो नहि लगौने छी हम ठंडी माइल देता तब रहि गेलै बुझा ना बाप ले बा जान ले। टांग टांग छेक ले गलम गलम हाँ हाँ टांग और सकली बड नीक घूट केने छ बड सुंदर घूट केने छ जाइ छै गा कान और ठेर कनी अथी कर एक्सेट ले आ गलम लागै छै देखी घूर के लिए अपना री गिरहत के नाम आने ने आ चोर करे दौनी देखी अरे हाँ। तू कहै छी गिरहत के न माने ना चोर करे दौनी ऐ, चल अपन घूरा गाड़ में क भाई फोन में हो भाई ना लाल के बाप ले बोलो छे काल का हो चता आबू हो ई बुढ़वा कहै छ से धले घुरा अपना गन में पटने जेबा भैया हो कथी कथी बजे छ हो देखी ना बुढ़वा इहे गप बजे है इहो साला यहाँ की हो रे ई दादवा खोला पाली खोला छे काटी काटी बारी छे जा बुलवा कलती छे तू कभी ले कथी कहलियै बुढ़वा कहलकै तब हम कहलियै तो हो एक केरा भगेला हैं तऽ हम कोनो तोरा कहलियै ओ बुढ़वा कहलकै तऽ हम सुनलियै तऽ तोरा कहलियै हैं के जे बाप मरल जार में आ बेटा करे घूरा मोल जाब ग लुचारिया हो ई बुलबा कथी कथी बोले छौ हो से देखी न बहु जन्म तऽ कहियो घूरा केने नहि छै हमरे घूरा कलहा पर कहै छै बाप मरल जार में आ बेटा करे घूर ओहो मजाक केने छलियै ठीक है ने अलहुआ मजाक केने छलह गा